Guhedar Nêja Ezîz Xemcivîn nivîskarekî naskiriye ji Herêma Binxetê û bi helbestên xwe yên rengîn navdar e. Hefteya çûyî gavên avakirina rêxistineke bi navê Yeketiya Nivîskarên Kurd li Sûriyeyê bi encama lihevkombûna jimareke ji nivîskaran hatin ranan. Der barê vê mijarê de me hevpevîneke bi mamoste Ezîz Xemcivîn de bi rê xist. Mamoste Azîz Xemcivîn berê spas dikim ji bo beşdarbûna di vê hevpeyvîna bi SBS re. Niha hefteya çûyî te û komeke ji nivîskarên ji herêma Hesekê ranana gavên damezrandina Yeketiya Nivîskarên Kurd li Sûriyeyê ragihand. Hûn di vê projeya xwe de gihîştin çi qonaxê, çi merheleyê? Spas mamoste Şahîn. Ez kêfxweş im jî ku ez beşdar bibim di radya SBS de û ji bo vê daxuyaniya ku me nivîskarên Hesekê derxist em karibin di wêna de wek gotûbêjekê biçûk bikin. Kêfxweş im. Hefteya çûyî civîna Sisya bû ji nivîskarên Hesekê. Em bîst û şeş nivîskar li hev civiyan. Belê. Û helbet me wek divê ji planên xwe de anî û me daxuyaniyek jî derxist. Ew daxuyaniya me bi rengê gavek ber bi avakirina yekitiya nivîskarên Kurd li Sûriyê. Belê. Me civîn kir hemû kesê ku beşdar bûn bi nerînê xwe. Helbet me got civîna siya bû. Me danûstandin kirin. Me danûstandin bi hevalên ê şaxê şaxên din wek li herêmên Qamişlo, Amûdê û Kobanê û Efrîn wan jî. Lê wek xortên Hesekê, nivîskarên Hesekê me dît ku em daxuyaniyekê derxin bi navê xwe û em li ser imze bikin ji bo ku em berpirs bin jî di ber vê imzekirina xwe de. Me çend xalên girîng danîn mamoste Ew xalana jî ser mercê endamitiyê ve pêşniyara me ser damezrandina Yekitiya Nivîskarên Kurd li ser navê vê danheva me wê çi be. Me pêşniyar kir ku ev Yekitiya Nivîskarên Kurd be û navenda wê me xwest navend jî û kongir jî li Qamişlo be. Ji ber ku di nîveka herêmê Kurdan de ye, ew bû yok sîmbolekê jî Qamişlo. Lê Nivîskarên Qamişlo û ê Hesekê û ê her yekê şaxek e. Aha. Ev narîname yî. Qamişlo navend di lê şaxa Qamişlo jî heyî. Aha. Kobanê Efrîn na şax in wê di vî kongerî de hemî amade bibin. Şam bi, Heleb bi, her herêmekê bajarok bajar û bajarokê kurdan wê şaxê wê hebe wê nûnerê wan hebin wê li vî kongerî hanê amade bibin. Me xwest ji nivîskar piştguh nebin û bi arebî jî em bêjin yanî qisa nebin, bi dûr xistin ti nebe. Çi nivîskarên Kurd li ji dervî welat bin ya an li hundir bin ji Sûriyê ji mafê wan gi bibe endam di vê di vê yekitiya nivîskarên Kurd de. Gelo berê çi rêxistinên nivîskaran yên Kurdên Sûriyê hebûn û we çima aniha va biryara girt? Mamoste hebû bes lê ne giştî bû wek ev Rabîtat el Kuttab û Sahafîyîn el Kurd hebû. Hevbendîya nivîskar û rojnamevanîn Kurd. Lê ew ji helbet ji damezirandina wê jî di hezar û çarayî em bi wan jî xortê wan jî rûniştin ew kesana jî kêfxweşîya xwe dan xuya kirin ku ev kongirê hanê giştî bê damezirandin wê hemî Ev hevendî û şî ku wê tê de bên pijartin wê em bi navekî dixwazin derkevin. Baş e, baş e. Gelekî baş dibe wiha, belê. Gava ku ev bi navekî em derketin wê serkeftinek be ji nivîskarên Kurd li lê Sûriyê. Tiştekî din jî hebû mamoste, niha Yekîtiya Rojnamevanên Kurd hat damezrandin. Belê, me bihîst. Lê ji me nivîskaran jî tê xwestin ku em xwe bidin ser hevdu û em yekîtiyek xwe ava bikin. Belê gelekî baş dibe. Em jî bê guman di hêvîdarin wan de kar û amancên xwe de serkeftî bin. Mamoste bî tu tina we amancên bo siberoja nêzik yên rêxistinê dê çi amanc bin û li milê din gelo rêxistina we yeke pîşesazî ya nivîskaran û mijarên xwe bi nivîsandinê ve girê didin be yan gelo ew jî bi rê ve bibe rêxistineke siyasî? Mamosta vaya wek mîna sendîke mîna çi saziya ku gil fermî bibe di rojê wek dibêjin di tu rewşa Sûriyê li ber azadiyê yê dibe em milet jî miletê Kurd divê xwe amade bikin ji her tiştî re. Gava ku em ji van sendîkar û van yekitiya re em ne amade bin, sibe em em nikarin em ê em ê şerpeze bibin di van danheva nivîskara de, di di mamostaya de, dibistana de, di tiştan de. Gava ku em ji karê xwe bikin gerek zû dibiba ev tiştê hanê lê tu rewşa a a li ser kurda tê meşandin dizane yanî Belê. rêya wek tibê karîn tune bû. Belê. Îro roj derfet hatiye. Hege ev desthilat çû an ma Kurd gavek avêt berû azadiyê de. Kurd xwe amade dike. Çi saziyên çi partî bin, çi siyasî bin, çi nivîskar bin. Ev yekitiya nivîskaran ne bi tu rêxistinên siyasî bi girêdayî ye. Wê yekitiya nivîskarên Kurd Bêguman wê serbixwe be. Hemû nivîskarên tê de got heger hinek ji wan di partiya cî hebin wê partiya xwe li mala xwe bihêlin û wê têkin vê yekîtiya nivîskaran. Ev karekî toreyî wêjeyî di xizmeta tor û zimanê kurdî û çanda kurdî de ye. Pirsyara min e dawîn hema bi kurtî rewşa xelkê bi taybetî ew ên ku pereyên wan tune nin rewşa jiyanê çawa xwe îdare dikine di van rocan de zarokên xwe çawa têr dikine? Rewşa aborî pir teng bû yê li kesê taybetî got ku rewşa îna a aborî berê kêm bû gelekî qels bû kar nemayî bi giştî kar rawestiyayî. Debara heyana li hin jiyan bi careke rinabe herêmê me piçikekî çêtir e ji herêmin din ji ber ku tu dizane herêma me bêtir yanî wek tu bê xêr xêr lê bêtir e lê bajarin di hene bi careke tiştek lê tune yî. Mamoste Azîz Xemcivîn ez gelekî spas dikim ji bo dema te dayî bernameya me û hêvîdar im Yeketiya Nivîskarên Kurd li Sûriyê bi gavên çak ber bi pêş biçe û di amancê xwe de biserkeve. Careke din gelekî spas. Spas mamoste ez jî kêfxweş im. û ez wek dikim wek bang jî li hemû nivîskarên Kurd li Sûriyê û li hemû bajaran ku tu astangiya nexin pêşiya hevdû û em tev karibin vî kongerê hanê lidarxin û em yekitiya nivîskarên Kurd ragihînin û zor spas ji bo te. Wa guh li hevpeyvîneke bi nivîskar Ezîz Xem civîn re bû, sebaret bi damezrandina Yeketiya Nivîskarên Kurd li Sûriyeyê.